Стерли бит инде. Кем?
Үзеңме? Үзем. Башта синең аккаунтыңның да атамасы стерка белән бәйле бугай идеме? Стерка дип атала иде ул да. Әйе. А потом без төшердек Айды Гарифуллинага фильм. Юл итә суши, анда минем типа бер миллиард подписчик. Без куябыз фильмны, ә фильм төшергән стерка. Әйдә, исемеңне яз әле. Мин такой, әйдә, видимо, вакыт килеп җитте. Үсергә. Үсергә. олылаерга?
Ну, мин сине үзем стерка чорыннан беләм, дип хәтерлим. Э, сәләт елларыннан инде ул, син сәләткә йөргәнең. Без бергә туры килмәгән идек беркайчан да. Ну, теге
бер бүлмәдәме? Бер бүлмәдә түгел, бер, бер юлы бер сәләттә, мин биләрдә булганда, син бәлки Рушанда булгансыңдыр, кая да икенче җирдә. Бер юлларга эләккәнбездер инде. Бер аланда булмадык.
Әйе, бер аланда булмадык, чыннан да. Шуңа күрә ә сине бөтен кеше дә каядыр кемдер сөйләп йөридер, истерка, стерка, син аны белмәсәң дә беләсең ул кешене, ул шәхесне яшь чагыннан ук. Ничек шулай булды ул? Ничек кенә син кечкенәдән яшь чагыннан ук билгеле булып э, яши башладың? Синең әти-әниләрең билгелеме? Синең ниндидер блатың бармы? Син кем? Слушай, миңа калса бик гади җавап, бу психологический травма просто. Ниндидер Признание эзләү.
Кечкенәдән үк. Ну, поиск доминации просто. Мгм. И когда син аңлыйсың, что син э, көч белән, яки акча белән, яки элемтәләр белән доминация таба алмыйсың, гади Мгм. вариантта. Син аны таба башлыйсың интеллект һәм юмор аша. И шулай шоуменнар, шулай режиссерлар, шулай ниләр килеп чыга. Мгм. Дип уйлыйм мин. Дип аңлатап, аңлатсам, шулай аңлашыла кебек. Ә болай теге уганны бит үзең теләп ясамыйсың, просто син тотасың үзеңне. То есть это выживание. Угу. Э, син э, җәмгыятьтә ничектер Особенно я чакта, э, кечкенә чакта э, абсолютно подсознательный процесслар белән син теге Үз-үзеңне күрсәтәсең, һәм анда синең нәрсәдер ята икән, ниндидер запрос, ниндидер курку, ниндидер әйбер ул барса синен чыга синең образга, синең э, хәрәкәтләреңгә һәм синең тормышыңа, характерыңа һәм синең белән мондый яки тегенди процесслар эшли.
Ә сине чыннан да менә бу процессларны узганда, ничектер син чыннан да кешеләрне үзеңә яраттыра белгәнсең кебек булып чыга бит инде. Чөнки чыннан да синне гел сокланып сөйлиләр. Менә ул сөрке шундый, сөрке менә моны эшләде, ул менә болай итте дип. Ну, по факту инде клоунада дин. Клоунада. Мин борылып карыйбыз, без Язгөл белән, хатыным белән нитәбез, Теге сөйләшергә яратабыз безнең яшь чаклар турында. По факту э, полный клоун надо. И мин бүгін яздым бір неге фонд киноға бір заявление тутыра едім янда эссе язарга кирәк үзем турында и мин аны башладым эссены шундый хикәя белән мин кечкенәдән музыка коралларында уйныйм музыка мәктәбенә йөрдем һәм э, конкурсларда катнаша идем бик күп и анда җиңә идем но Самый кызыгы шунда, что мин музыкада пычак та аңламый идем. Музыка нәрсә икәнен белми идем. Музыка конкурсларында җиңүнең төп сәбәбе э, ул музыкальный уйнау, музыкальная игра, да? Вот себе инде утырасың, сен просто уйнамайсың былай, давай, тормынисың. Күсенеп.
Да, якобы инде. Причем, чем ты Юк, катырак движениеләр теге, хәрәкәтләр катырак булган саен бөтен кеше уйлый, что син бик матур уйныйсың. Это бер кеше бер нәрсә аңламый, син бит уйныйсың Моцартны, Бахны как бы. Бер кеше бер нәрсә аңламый, әмма бик тырышып уйный, бик тырышып уйный. И мин э, шуны просек, и при этом мин аңлыйм, что мин аңламыйм нәрсә уйнаганымны. Алар аңламыйлар мин нәрсә уйнаганымны. Монда хәзер ниндидер Покер бара, в общем. Кто, кто кого переплюнет в, аф- в афере. Тегеләр шундый мондый битләр белән карап утыралар да, көлмичә. Мин тырыша тырыша уйныйм. В общем, вот шуннан башланган инде ул на самом деле. Әле дә барадыр инде кино тоже шундый афера по сути. Без бит не алдалыйбыз кешеләрне, как булмаган хикәяләр сөйләп, аларны ышандыртабыз нидер мондый идеяга. И вот минем, но минем эч- эчемдә э, эчке конфликт һәрвакыт ул яшәде. что ихласлык юк то есть мин э, үзем аңламаган әйберне эшләп кешеләр шуңа ышанып я и самое қызығы что конкурслар жюрилар еще на это велись то есть э, алар бит инде аңлый торган кешеләр аңлый торган кешеләр вроде да но ты понимаешь что мин син актерлыгың көчле булган димәк вот да актерство но мин не переживал это все и минем ашуымны чыгара иде ул хайран гына хайран гына ашуымны чыгара иде И вот аннары аңлап алгач, Казанга килгәч кенә мин нәрсә икәнен вот аңлый башладым музыканы. Пианино дисең син. Мин сине саксофонда уйнаганын гына белә идем. Саксофонда мин уйнадым бер ел и нәкъ э, вегетарианство кебек бер атна ир- ит ашамыйча торган идем. Бөтен кеше уже 15 ел буе минем мозгамны ашый. Э, Ит урынына минем мозганы ашый башладылар. Үзләре вегетарианецка әйләнделәр уже.
Шулар арасында мин. Вот да, кешегә н- теге Ниндер кирәкмәгән әйберләрне исендә калдырырга ярата кеше, җәмгыять. Кирәкмәгән әйберләрне, кирәккән әйберләрне истә калдырмыйлар алар. Ә бу бит яхшы.
Менә хәзер моннан тора сөйләшәчәкбез синең белән. Башта ике сүз генә әйтеп алам тамашачыларга. Кайнатма. Барыгызга сәлам, минем исемем Ләйлә. Без сезнең белән Кайнатма подкастында. Мин монда бу подкастка э, сәләтле шәхесләрне чакырам, чөнки мин алар белән таныш, аралашам һәм сезгә ниндидер яңалык алып килә алабыз без э, бүген сөйләшеп, мәсәлән. Һәм әлбәттә, без э, төрле-төрле темаларга сөйләшеп алабыз, төрле өлкәдә булган. Бүгенге темабыз гайбәтләр.
Так вот. Әйе.
Димәк, син кемгәдер әйткәнсең, ә, ә син кайда язып чыктың? Мин ит ашамыйм дип. истә калган һәм аннан соң син ит ашый башлагансың да, ә моны инде бер кеше белмәгән дә, 15 ел буе кеше ну, да, ит ашамый дип уйлый. бер кеше дә сорамый бит, ит ашыйсыңмы дип. Анда сорар, ит ашамыйсыңмы әллә дип. Ашамаган чакта ашамыйм дип әйтәсең инде. Ә бүтән вакытта сине сорамыйлар. Ул бит ниндидер синең э, съемка булган инде авылда. Һәм син язган идең, безгә кирәк повар. Ит пешерми торган повар кирәк дип язган идең, син шуны хәтерлим. Юк, булды инде шундый чор дөресен әйткәндә. Озак булды, бер атна булмагандыр. Бер атна түгел, озаграк булды, әлбәттә. И ул теге чиста ук рәвештә теге ямь-яшелгә әйләнеп бетмәдем мин. Теге вообще бер әйбер ашамыйча, йомырка, бал ашамыйча, сөт эчмичә. Инжир ашамыйча. Андый әсәгә андый чөнки кортлар. Әйе, кортлар үлә инжир эчендә.
Юк, андый юк э, төпкә төшеп җитмәдем. Андый яшел төпкә мин төшеп җитмәдем төшүен, әмма Шундый инде чор булды. Мин ул чорга дөресен әйткәндә бик рәхмәтле, минем дә шаярым. Э, бик рәхмәтле, чөнки ул миңа менә дөньяның төрле яклары бар икәнен күрсәтте. Ничек эшли, ничек эшләми, ничек гормоннар эшли, ничек алар эшләми. Әмма аннары теге э, самый кызыгы анда баш мие ләгә шундый теге э, модный э, шаукымнарга, трендларга ел вакыт өчен Вегетарианец булу, ә, ит ашамау ул протестлык мактануның бер төре. Әйе, мин дә шуны аңлатамын. Мин бит инде 18 ел ашамыйм бит. Мин асырдан ничек ашамыйсың бит? Кешедән аерылып торыр өчен. Да, да, да. Мин хәзер абсолютно это вот могу признать. Аны аңлый башлыйсың. А ты юк, у вакытта шулай дип, аны син үзең әйтә алмыйсың, син өчен кит баш мин син саклый, но артка теге вакыт үткәннән соң борылып караганнан соң понимаешь, что анда

Бар, әлбәттә, исключениеләр, кешеләрнең төрле организмы була. Яңа чор кешеләре, мәсәлән, дә бер яңа кан, там, дүртенче түгел, бишенче, там, э, резус факторлы каннар туган, который вот реально, там, пластик ашап яши торган, мәсәлән, дә. Пластик, батлар, ниләрдән яши торган. Э, теге беренче э, резус факторга якын булган каннар, Алар әлбәттә итсез яши алмыйлар, аны теге, ну не признавать это глупо, конечно, потому что ул э, безнең ата-бабалардан килә торган, без мамыт яшәп ашаган чордан килә торган кан сакланып калган һәм шуның өчен ул яңа әлеге дә чыккан модифицированный продуктларга аллергия, мәсәлән, беренче канда да, ә соңгы каннар инде ияләшкән бу дөньяның шундый э, безумиясенә һәм анда инде аллергияләр мәсәлән әзрәк И шуңа күрә шаукынга бирелеп, трендка бирелеп, модага бирелеп, андый уеннарга кереп китү ул тагын бер капкынга эләгү. То есть, ә вегетарианствода анда алар эләктергәннәр шундый капкынга, син монда янәсе керсән, син безнең капкыннардан чыкмасын. Син чыгасың. Бөтен зур капкан.
Алар вообще эгобустинг жесткий анда. То есть, ит ашамасаң, син станешь сверхчеловеком. Ага, конечно. То есть э, сам факт сверхчеловека на этом заканчивается. То есть там ничего чудесного, по сути, не происходит, а э, дөрес э, теге эшләмәгән чакта синең просто гормональный фон бозыла, тестостерон төшә, мәсәлән, и без теге Баумандагы шикелле бер заман кызларны егетләрдән, егетләрне кызлардан аермый торган шундый вакытка килеп җитәргә мөмкинбез. Ну, хәзер дә шулай бара инде. Бара. Алар и ташыйлар әле, барыбер оял- аң- аңлашылмый. Ну, анда бүтән сәбәпләр буенча тестостерон ким, кими, кимеде ансын инде аңлашыла. Мин дә аны сизгәнем үземдә, бәс мөк өчен аңладым яны теге кешедән аерылып торган эшләгәнне. Киләсең каядыр кунакка име, и бөтен кеше сине кайгырта. Ләйләне сожар микән? Ләйләгә нәрсә бар, бар микән монда? Ләйләгә моны кисеп бирегез әле, Ләйләгә калдырыгыз менә моны, ул итне ашамый дип, дүңше минем турына сөйләшә. Шундый рәхәт, син утырасың. Ә син овен түгелме?
Юк, мин кыз.
Әйтәм бит.
Ә син овен? Да. Ни, о, син гороскопка ышанасың, димәк. Юк.
Юк? Юк, әлбәттә. Нигә сорыйсың? Юк, мин дә шулай уйлыйдым, син бәлки овен буларак шулай дип уйлыйсыңдыр дип уйлап куйдым. Ярар.
Гайбәт дигәннән. Менә соңгы нинди көчле гайбәт ишетәләр синең турында кешеләр, кеше арасында нинди гайбәт йөри? Ну, иң көчле, иң кызык гайбәтләрнең берсе миңа менә күптән түгел Илнар Фатихов турында сөйләделәр. Әмма аны бу экраннарда сөйләргә ярамый дип уйлыйм мондый гайбәтне. Ярар.
Ә үзең турында? Безне аңламаслар дип уйлыйм, дөрес аңламаслар дип уйлыйм. Илнар үзе дә дөрес аңламас. Юк, тукта, э, Илнар белән синең ниндидер бәйләнеш. Юк, минем түгел, юк, аның турында уйлыйм. Үзе үзе үзе белән. Әйе, аңлашылды.
Э, синең турында гайбәт, менә әйдә шуның турында ике сүз. Менә нинди гайбәтне син беләсең, ишеткәнең бар. Кайсы гайбәт сиңа китеп җитте? А, гайбәт.
Әйе. О. Димәк. Ну, э, слушай, гайбәтләр Бик күп булды дип истә калмаган, хотя булгандыр инде алар, хәйранга. Чөнки кешенең баш мие шундый кызыклы орган, ул һәрвакыт шундый мультиклар уйлап табарга аңа теге безнең соры чын барлык бик аңа ашап бетми һәм ул үзенә кызыклы модельләр уйлап таба, кызыклы шундый чын барлыклар, параллель чын барлыклар. Менә элеккеләреннән нәрсә булды икән, име? Элеккеләреннән. Юк, элеккеләреннән истә түгел, ә менә соңгыларыннан без күптән түгел Микулай, син булдың анда, Микулай э, фильмын төшергән авылда үткәрдек. Беренче э, беренче Экскурсия була инде. экскурсия дип атала инде ул, име? Анда килде безнең журналистлар, блогерлар, кунаклар. Э, Без алар белән хәйран гына яхшы вакыт үткәрдек. Алар шундый зур автобуста килделәр. ашадык, эчтек, бөтен съемка булган әйберләрдән үтеп чыктык, интервьюлар анда алдылар, анда яшәгән кешеләр белән аралаштык. Ну, хәйран кызык шундый формат булды. И күптән түгел миңа күптән түгел миңа аттылар шундый мәгълүмат секретный чыганаклардан. Янәсе, мин укынны. Ә без анда эчкән идек Самогон. Әйдә, хәзер мин дә мин дә өстәлим, мин дә янда булдым ич инде. Автобус белән Казаннан э, блогерлар һәм журналистлар төялеп килеп кичтеләр Толкыяз авылына. Толкыяз авылында Толкыш. Татарча Толкыш. Толкыш. Толкыш авылына. Анда менә киноны караган кешеләр белә инде, анда бар менә бу башня булып чыгамы инде ул ничек атала ул синең? Водонапорная башня. Әйе, шуның эченә кереп син нәрсә сөйләдең? Аннан соң без киттек, кердек э, Микулайның әти-әниләренең йортына. Һәм анда бер мизгел син самогон чыгардың. Син бит инде ул. Мин ул, и. Берничә бутылка булды ул. Теләгән кешеләр көндез саат 12-дә самогон эчеп карадылар. Крәшеннәр авылында, моны инде искәрт тып китерә кирәк крәшнәр авылында бу бит инде йола э, форматында чөнки чыннан да син киләсең кунакка ә кунакта сине ничектер инде каршы алалар мин салдым Мхм. Бу моны әйтергә кирәк микән?
Моны калдырырга кирәк. Моны калдырырга кирәк микән? Әйе. Һәм э, калган кешеләр дә, әлбәттә, анда егетләр дә, ир-атлар да, хатын-кызлар да, журналистлар да, барысы да бик сөенә-сөенә журналист э, э, лар әйттеләр, режиссер кулыннан самогон эчтек дип сөенеп э, сөйләгәннәрен хәтерлим. Ә ул э, местного производства самогон. То есть аны ясыйлар менә шул авылда. Менә шул ун әбинең берсе. Кем кем беләчәк кайсысы. Э, ягъни ул менә теге шунда үсә торган үсемлекләрдән, ниләрдән ясалып, кушылып, шуны настаиваться итеп бик кызыклы рецепт белән ясала торган. Ну, чын да ул анда теге мәдәниятнең бер өлеше инде. Ә самый кызык, что менә бүгенге язлар анда э, кагыйдәләр катгыйланган дип Һәм фильмда булган алкоголь, эчемлекләр булган сәхнәләрне турында ни итергә кирәк? Документка яңа кертеп, теге телевидениега биргәндә, я шундый шундый нидә сәхнәләр бар дип язырга куштылар әле бүгенгә мин хәзер аны язачакмын. Чөнки анда теге баш суккан, шәрә тәннәр кергән әйберләрне язган идек, ә монда хәзер язарга кирәк ишеменә теге анда алкоголь булган җирләрендә. И вот Син... Әйе, менә, шуны шиштек тә инде, ә хәзер сиңа ниндидер э, гайбәт килгән дип булып чыга инде, әйме? Да, да, да, да, да. Ну, то есть, аннан соң инде ничәдер ай үткәннән соң бер гайбәт килеп җитте. Янәсе, мин бу э, эчемлеккә эчемлектән башка тагын нәрсәләрдер кушканмын. Нәбәй иттереп. Нәрсәләрдер кушканмын да һәм анда кемнеңдер ниндидер күренешләре башланган. Галлюцинацияләр, кемнеңдер кроссовкисыннан бармак чыккан, кемнеңдер ниндидер рәсемнәре тормышка җан кергән ниндидер рәсемнәргә, яннары бик начар булган кешеләргә, кешеләр әллә нинди сүзләр ишеткәннәр, нинди рәсемнәр күргәннәр. Өчен ниндидер әз генә тузга язмаган, әмма Шундый телефонга язган, вот гайбәт килеп чыкты. Ул журналистның берсе булып чыга бит инде, яме? Шулайдыр инде, мин аны белмим кем әйтте, то есть миңа аны әйтмиләр кем, миңа җибәрделәр скриншот. Әй-әй.
Типа э, Рахимбай э, таблеткалар салган э, самогонга дип. Әйе, андый моментларда булырга мөмкин. Карале, без менә мин дә оптырадым аны беренчедән. Бу туры эфир дип

Язасыз, мәгълүмат. Сез бит инде менә менә бу темада булырга тиешсез максимально. Алар белми. Аннан соң әле менә син бит салдың, син бит алар әйтмә. Бүтән булган бутылкаларны эчеп бетерегез, эчмичә китмисез дип әйтмәгән син аларга. Алар рәхәтләнеп эчтеләр. Бу гайбәт сөйлим, хәми гайбәт сөйлим. Алар рәхәтләнеп эчтеләр барысы да. Ан әлбәттә, ул бит самогонны шундый әйбердә булырга мөмкин, ул исертә.
А, да? Тиз, әлбәттә.
Сиан сизми дә каласың. Бәлки алар күп эчкәнгә күрә, әздәк кенә исереп китеп, сине гаепләргә булганнар. Мин былай исерми дирем элек. Ә менә Рахимбай кулыннан эчкән самогоннан исердем дип, алар шундый бер әйтергә булганнар. Чөнки алар ул көнне талашып та алдылар бер-берсе белән. Син бит син калдың бит ул авылда, без бит дальше киттек. А, да? Әйе. А, бу теге э, вечерний Казаннан э, олырак апа белән блогерлар мөгаен. Юк, икенче журналист. Потому что ул автобустан төшүгә уже теге та- э, күренә аларның блогерларга карата шундый нәфрәт. Бар. Әйдә китегез, вот менә шулай иттереп әйтә Әйе. башлаган идем. Әйе, ал- блогерлар журналистлардан курка, шуңа күрә алар конфликтка кермәскә тырыштылар. Ләкин журналистлар бер-берсен талашып алдылар. Ә, алар бер-берсен.
Әйе. Һәм э, шуңа күрә мин әйтәм, болар әзрәк кенә салганнан соң теге Кортизол күтәрелеп китте. киткәндер, киткәндер, әйе. Һәм талашуны ничектер э, әйт- әйтер өчен мин, мин талашмадым, аны Рахимбайның салган таблеткалары талашты аның белән дип әйтер өчен бәлки шундый фикер чыгарганнардыр. Шундый шунысы да булырга мөмкин. Андый момент та булырга мөмкин. Һәм беләсең, сә- сәерсендем. мин теге аптырадым без бит барабыз инде син анфиса йортына барабыз хәзер дип әйттең син без диелеп барабыз анфиса йортына синең кино киноны карамаган кеше аңламый аны анфиса йортына без киләбез һәм анда люция ханым йөри инде җыештырып безгә нәрсәләр өстәлләр салып һәм бер журналист килә дә анфиса можно у вас интервью взять дип мин егылып китәм мин кызарып менә кызарып беттем мен әйтәм ничек инде син шулай дип әйтә аласың чөнки кеше контекстта түгел бөтенләй да да да аңладым мин күптән әйтеп йөрмим блогер буларак мин күптән әйтеп йөрим журналистика үлде дип бу безнең ни инде гаеп син үзеңә бу гаепне аласың Ну, как еще, а кем?
То, что алар белмиләр, аны аларның гайбе буламы инде? Менимчә, була, без безгә тагын да каттарак э, тукырга кирәк булган фильм турында. Әгәр алар белмичә калганнар, яки бу җәй э, галәмәтләре инде, чөнки аңладым теге без җәй көне бөтен тишектән, без реально максимум ясадык то есть без мыннан мыннан күбрәк без эшли алмый идек физически да психи психологически да покага бу чорда да икенче вакытка без инде теге көчәйдек аңладык ничек эшләп була әмма монысында без реально бөтен тишекне аттык әмма җәй үзенең кагыйдәләрен әйтә вот җәй көне кешенең э, ниенә барып җитү бик авыр кешене кинотеатрга кертү авыр кешенең башына барып җитү авыр көз җитү белән Бүтәнләй бер үзгә. Ә, көндез, э, э, көндез дим, хәтәм. Көзгә күчер булмады инде, име? Ә, слушай, мин, мин инде арган идем, дөресен әйткәндә. Мин инде арган идем, и минем сабырлыгым да беткән иде, и мин уже аңлыйм. Ничек булса, менә шулай булсын. Миңа тәкъдим иттеләр. И мин думаю, ярар, все. Димәк, ул шулай тели, чөнки уже теге бу фильм үзе кайчан барасы, кайчан туасы килә, шулай тусын дип, менә шундый мин фәлсәфәдә яши башлаган идем. Шуңа без җәйне сайладык, әмма икенче вакыт Мин, Алла бирса, гомеремдә дә җәй көне баракатка чыкмаячакмын. Йә көз, йә кыш. Ну, йә көз, көз, йә җәйдә. Каникуллар чорына эләксәң, бөтенләй яхшы. Идеаль бәйрәм, как бы, ну, самый э, самый топ инде беренче январь, унынчы январь, әлбәттә. Чебурашка кебек. Һәм бүтән киноларны башта рейд белән захватить.
За новую жизнь.
Ә Миколайга кем акча бирде? Әйдә гайбәтләр сөйләшәбез. Менә гайбәт дип инде. 2 миллионны кемдер биргән дип сөйлиләр. Анасын акча җитмәгән, анасын кешедән куалттан акча җыйды дип. Менә Шуны гайбәтләр йөрде бит инде. Син бу гайбәтләргә... Гайбәт алар бик ачык цифрлар. Э, бер миллионны бирде э, фонд поддержки развития культуры Азгат Ахмедович Сафаровның фонды. Диана белән без танышып, дуслашып, ул менә әтисе белән шулай аңлата алды кирәк икәнен. Иң беренче ниләрдән булып инде. Фильм беткәннән соң, төшереп бетергәннән соң алар беренче булыштылар. Фильмның уртасында даже, по-моему, килде. Э, когда безнең үзебезнең акчалар уже беткән иде. Безнең үзебезнең акчалар бетте, без алдык әти-әнидән, естественно. Без мин алдым двоюродный абыйдан, Руслан абыйдан Зарипов. Ул юллар төзү Александр Иванов, э, Гульнара Ахметова семейные бюджеты. Руслан Фахрудинов был исполнительный продюсер ну, семейные бюджеты. Минем, әлбәттә, бөтен булган акчалар. Син ике почкаңда исәнме? Белмим. Сатмадымы бер почкаңда? Вдруг берәрсендә мин эшерткәннәрдер самогон. Конечно, ул да мин барысына хәтерләмим. Э, аннары э, Министерство культуры Республика Татарстан 2 миллион бирде. Ул инде анда бер ай, бер, бер айлар үткәч, аннары озак кына безнең пауза булды, аннары булды ә, 8 миллион ярым бирде Татнефть. Инде озак сөйләшүләрдән соң 8 ярым бирде Татнефть, и аннары бер ел үткәннән соң э, уже фильм төшү ясалып беткәннән соң 5 миллион 200 бирде э, Мәскәү Министерство культуры Российской Федерации. И э, э, миллионнан артык без җыйдык краудфандингта. Мгм.
Карар инде чаклы кешегә сиңа рәхмәт әйтергә кирәк гел. Нимә әйтә башласаң? Ой, анда. Но моннан кала бит әле безне техникалар бар, ашату, эшертү, то есть без трәшнең там Илхам Кашапов э, үз өстенә алды менә ашату, эшертүне кафеларны алды. Тут тоже там чуть ли не миллионга якын там сумма как бы. Э, Аннары Исмаил Ахметов Безнең шундый бар бизнесмен, меценат, зур гына российский, ул безгә анар ярдәм итте нидә, уже продвижение вакытында рекламалар, премьерлар, премьерларны оештырырга, реклама ясарга Enter мәсәлән керде, ни белән, үз көчләре белән, аларның тоже 1 миллионнан ким түгел үз өлешләре керде. СММ-агентство, Фредженси, Регина Фасхеевалар тоже алар үз кешеләре белән булыштылар. Э, ВКонтакте керде, э, безгә 500 мең бонусын бирде, трейлерны раскачивали как бы үз кешеләре белән. То есть аларның зур Дамир Фаттахов бик күп кеше белән керде, үз кеше белән, то есть акчалата түгел, әмма аларның эшләгән эшләре там ничәшәр миллионлап шулай теге санала торган аларның кешеләре бик күп булды. Диана Сафарова шулай күпме теге элемтәләр белән ярдәм итте. Бу Менә шундый ниләрдән тора. Мисс, э, там, министерство булышты, мәсәлән, примерно безгә сара Казанда. Тоже огромная сумма. Безнең Ират Хабизянны булышлыгы белән чыккан. Инде бу әйберләрсез бу чара була алмый иде. Ягъни менә мондый э, дәрәҗәдә була алмый иде. Шуның өчен монда кешеләрне сәгатьләп сәгатьләр буе рәхмәт әйтеп утырып була дөресен әйткәндә кешеләрне әйтмичә инде вот илнарга мәсәлән рәхмәт чыннан да кара әле э, сиңа менә синең э, шәхесеңә шулкадәр күп кеше э, килеп эләгә синең авырыңа һәм ул авырудан ничектер сиңа ярдәм итәсе килә башлый ничек шулай булдыра алдың син каян алдың син андый менә магнетизм белмим каян ул чыгадыр әмма Теге баш белән уйлый башласын. Ну, бу, бу очракта бу фильм көче. То есть анда баршыннан да хикәя, Микулайның хикәясе, Микулайның менә шундый драмасы, һәм аны укыйсың, карыйсың, фильмны яки трейлерны, син аңлыйсың, что бу теге кеше кешеләре белән генә эшләнгән эш түгел, То есть бу фильмда чыннан да нидер энергия бар да, мин уже ул сүзне берсен әйткәндә ярап башладым. Энергия дигән сүзне. Әмма анда чыннан да ниндидер тарту көче бар. Менә фильмда тарту көче бар. Һәм аны теге мин ясамадым бит инде. Аны теге бөтен кешеләр менә шулай үз көчләрен куеп, теге туасы фильм туды шулай ничектер. Без проводниклар. Менә миңа шул фәлсәфә әлегә туры килә. Мин теге э, үз э, теге әйтмим, үзеннән үзе килеп чыкты, без бер нәрсә эшләмәдек дип. Әлбәттә, без үлгәнче тычканча эшләдек вот менә ертылып беткәнче дә то есть былай иттереп э, былай былай иттереп эшләгән юк иде минем гомердә дә и мин бик шат теге баш китмәгәнгә бик шат төрмәгә утыртып куймаганнарына мин бик шат мин бәхетле э, әлбәттә бу зур тырышлык белән әмма анда Хатын да китмәгән әле синнән. Вот, ансы вообще база. Вообще хатын булмаса, бу фильм булмайды, естественно. Бу уж самый, самый базовая база. Базейшая база дип әйтәбез. Әмма бездән кала монда ниндидер бүтән кешеләр бу фильмга кушылды. Һәм ул мин аны сизәм инде. Бүтән кешеләргә мин ничек аны белмим аңлатырга. Анда бар шул көч һәм менә шул тарту көче миңа калса менә шуннан килгән. Бу фильм турга тиеш булган. Һәм шундый көчләр кушылганда сиңа вот Җан керә, җен керә, джин керә. Гений, джениус. Менә шундый әйберләр кереп, бүтәннәргә күрсәтә, теге заряжается. Вот поле барлыкка килә, видимо, инде нидер. И вот магнетизм чыннан да барлыкка киләдер теге. И вот кеше заряжается. То есть на бу проекттан, там синнән, когда син аның представителе, да? То есть аңлый, что кешеләр э, бук тибеп йөрмиләр. Вот менә бук тибеп йөрмәгән Кеше белән аралашасы да килә, дуслашасы килә, син күрәсең, аның нидер бар максаты, ниндидер бар, э, менә алга бара торган юлы, ноктасы ул, шунда барып җитергә тели. Андый кешеләр бик каты үзенә тарта, җәлеп итә. Миңа калса. Вот, э, бу, бу проектта шулай шундый мөмкинлек туды. Менә шундый максат куярга һәм аңа барырга, нәрсә генә булса да, булмаса да. И көчне күрсәтергә шуның аша. Премьера вакытында Мансур Гыйләҗев болай диде. Режиссерның э, бөек булуын ничек аңларга? Аның киноларында артистлар бушка төшергә әзер булса, димәк, алар бер кызгыймы? Әксенә башлады. Димәк, алар Димәк, бу режиссер гений. Аның янына бушка эшләргә килергә әзер булсалар, артистлар дип әйткән ул. Шундый намек бирде. Бу нинди гайбәткә китерде? Димәк, кайсыдыр артист бушка төшкән. Кем ул булды? Бу фильмда бушка төшүчеләр масса сәхнәләрендә төшкән кешеләр генә бәхеткә каршы яки кызганычка каршы яшәп яталар мондый очракта чөнки бүтән бөтен актерлар э, теге икенче нине уйнаган кешеләр дә икенче планда уйнаган кешеләр дә э, анда олег фазылҗаннар рафик тагировлар артем пескунлар аларның барысына акча тиде дөресен әйткәндә то есть мин ничектер элек электән Кешене бушка эшләтергә дигән фәлсәфәне бик кабул итеп бетермим. Ничек кенә авыр булса да. Менә бу очракта мин хәзер тагын борылып карыйм, мин борылып карадым бу вакытларда. Борылып карыйм һәм аңлыйм, теге э, чыннан да э, Сухоруков белән төшерергә күп кешеләр бушка әзер булыр иде. То есть андый кешеләр чыннан да күп. Аның белән хәзер дә бергә булырга, титрда аның белән титрда булырга, да, әлбәттә, алай эшләп булыр иде. Әмма минем алай ничектер башым эшләми. Әгәр кеше килгән, эшен куйган, әзерләнгән, ну, как бы сөйләшергә кирәк ниндидер, бәлки зур булмаса да гонорар мөмкин кадәр син аңларга тиеш, что син аңа түлисең, потому что эш түләнергә тиеш. Мин алай теге кешене бушка эшләтә белмим. Бугай. Бәлки бу начардыр да, ә бәлки әйбәттер. Әмма минем вот представьтан башлап, онда даже беренче короткометражный фильмнан башлап мин анда кешеләргә түләдем. Э, кайчан теге вроде реально можно было түләмәскә, как бы, да? И акча да каян килгәне аңлашылмый иде. Ну, без дә краудфандинг җыеп, нитеп, шулай итеп, ничектер. Без дус кызлар белән җыелабыз даими, кайчак. Һәм менә шундый безнең йола бар инде. 15 минут гайбәт сатабыз. Менә гайбәт. Нәрсә беләсең? Әйдә, тиз-тиз тиз генә сөйлисең дә, бөтен булган әйберне бушатасың да, аннан соң менә төрле темаларга сөйләшә башлыйсың. Э, мин гайбәт дигән әйберне яратам, мин аны җыеп йөрим, мин аны әйтәм, ул сериаллар минем өчен. төрле төрле урыннан гайбәт җыясың да сериал төшерәсең үзеңнең башыңда пазлларны җыясың ул менә бүген аңлашылмаска мөмкин ләкин берничә көннән соң а митә менә бит пазл җыелды хәзер мин аңладым кем нәрсәгә кем аның белән аралашканын нигә ул аның белән талашканын бөтен әйберне белә башлыйсың ә син дә шундый гайбәтләрне җыярга яратасыңмы җыйсаң нинди гайбәт синең истә калган кемдер турында Бәлки исемне әйтмәскә дә мөмкин. Слушай, дөресен әйткәндә, юк мин андый э, ул якка мин гомумән Ничектер, бик сәеррәк карый торган кешедер. Ну, егет кеше буларак, то есть... Хатын кызлар гайбәт сата, ә иратлар гайбәт сатмый дип уйлыйсың син, име? Ну да, ну потому что, ну, ул теге аңлатыла нидер э, э, психофизия психофизика белән как бы нәрсәгә хатын кызлар гайбәт сатырга э, саталар һәм ничек алар аннан заряжаются, ничек аларның гормональный фон теге көйләнә шундый бер эшләүдән. Ә миңа калса егетләргә бер дә ул килешә торган әйбер түгел. Аларның как бы Эшлә, эшләре бар, беренчедән, һәм аларга теге ни Мин бу подкастны феминизм, феминизм белән шөгыльләнә торган кызларга җибәрәчәкмен. Хатын кызларның эшләре юк дип уйлыйсың, что? Ну, э, раз гайбәтләшергә вакытлар бар, как бы. 15 минут кына бит ул. Менә безнең кызлар белән шундый э, сүз куелган. 15 минут яшәбез дә тиз генә аннан соң онытабыз ул әйбәтләр турында теге ана Юк, как бы чистая картинка да. Ә менә буш әйтер. Ну, как бы егетләр ул әйтер утырса, мин скорее всего алар янына китәчәкмен или килмәячәкмен. Мин белән бер ике андый егетне алар белән абсолютно кызык түгел. Ну, кызык түгел, неприятно алар янында как бы булырга ул теге кызлар ягыннан килгән әйбер абсолютно. То есть Но единственное, минем берничә бер 5-6 ел элек минем бар иде шундый фетиш подслушанныйга керергә. Вот менә гайбәт дигәннән, ул минем теге тестостерон азракчак булгандыр инде. Ит ашамаган чорлар.
А-а, а-а.
Анда вот подслушанныйга кереп, мин ярата идем хикәяләр нитергә, но максаты бик төгәл иде. Мин анда э, яңа фильмга идеялар, мин подслушан дигән заметка да бар, мин анда реально тормышта булган кызыклы хәлләрне, син бит менә монда килдем, мин көне буена бүген тормыш турында бер әйбер дә ишетмәдем дә кеше тормышы турында нишли ничек яшәгән ниндидер деталь кеше үзенә шундый э, вакыйгада менә үзен шулай тоткан менә мондый очракта икенче төрле тоткан менә шундай берләр режиссер өчен бик бик э, кыйммәт андый э, мәгълүмат һәм аларны Җыясың менә бөртекләп бөртекләп и миллионласын подслушандаулар икесенең берсе шундый и анда фильтрлар куеп теге теге бик сәерләрне дә чыкындырып җибәрәсен ә менә шундый драматургия булган и теге тормышны аңлата торган ниләр анда бик күп шундый кыска гына хикәяләр там мөнәсәбәтләр турында мин аларны бик күп озак вакыт кына җыйдым шулай аннары туктадым Ана соң бит э, постларны укыйсың да, комментарийләрне карап чыгасың. Анда да ниндидер сред сәсисең. Халык нәрсә уйлый микән моның турында? Вот менә халык турында беләсең килсә, менә подслушанга кереп, шулай итеп өйрәнеп буладыр моңа инде. Чын барлык шунда. Дөресен әйткән. Димәк, гайбәт ул хатын-кызларныкы һәм э, син моны сөймисең, яратмыйсың э, һәм Без синең белән Нәхә белән бу темага сөйләшсәк, алга таба инде тагын ярты сәгать сөйләшергә киләләр безгә бу темага. Ну, гайбәт темасы миңа калса, Инстаграм белән ябылды уже все. То есть э, Инстаграм, социаль челтәрләр э, гайбәт темасын алар э, формальләштерделәр һәм законлаштырдылар.

грехопадение шундый и мин прям үземне сизәм что мин менә шайтып карыйм әшәкелек белән ә бу шулай иттергән бу шулай иттергән теге моның җеннәр чыга моның не озынрак там моның машинасы матуррак и все китте менә бу по сути гайбәтлелек созидательный энергия абсолютно юк Угу. То есть анда бар чутка разрушительная энергия, син үзеңне там сравнивать итә башлыйсың, нитәсең, чагыштырасың, нитәсең, мин дә, по крайней мере. И мин уйлыйм, автомати автоматикага әйләнгәч, син үзеңне аңламыйсың, шулай иттереп утырганыңны, но күп утырмыйча торсаң, бер айдан соң кергәч, ул э, бик ачык аңлашыла, что син Инстаграмда яки социаль челтәрәләрдә шулай итеп әшәкеләнеп утырган. И миңа калса, гайбәткә запрос менә шул челтәрәләр белән ул точно вот менә шунда ябылган, и это уже безнең тормышка бәйле шундый бер ә чыннан да теге спидинфолар бар бит инде име э, комсомольская правда кебек гәҗитләр анда бит инде э, теге сарынов сары пресса сары пресса ну да ә хәзерге вакытта э, үз йолдызлар үзләре чыгарып торалар мәгълүматны мин моны белән талаштым бу мине кыйнады бу былай иттерде без аерылышабыз аерылышмыйбыз дигән мәгълүмат чыгаралар да и китә инде комментарийда гайбәт сатып мин аны сизгән идем аңлашылган инде минем Алдаламыйча әйтәм, бер мин чага искә төшереп карыйм, конечно. Ну мин хәтерләмим, мин менә ничә, ун, ун ничә ел, унөч ел инстаграм вакыт, ун ел булды бу елны. Ун ел инстаграм вакытында, ун ел инстаграмда утырган чорда кайда комментарий яздым? Ни комментарий язган юк. Хәм укыган юк комментарийларны. Мин беләм кешеләрне берәм комментарий укып утырыр кешеләрне беләм. Әй, әй. Мин комментарий укыган юк анда беркайчан да. Но мин беләм шул аерым дөнья икәнен тоже беләм, чамалыйм. Мин социаль челтәрләргә кергәндә, беләсең, комментарий укысам, мин укыйм комментарийлар ниндидер постларда, мәсәлән, маргинальный постларда. Маргинальный постны ачсаң да комментарийләрне укыйсың. Чөнки мин минем аралашкан кешеләрем, мин танышларым. Маргинальный интеллигенцияга кермәгәннәрдән дип әйтеп була инде. Ниндидер эшче, эшсез булган кешеләр, мәсәлән, инде 7-8 бала табып, Хатын-кыз уже тормыш күрмәгән, шул менә балалар арасында гына яши. Бернинди дә начарлыгы юк, ул андый да булырга мөмкин. Ләкин менә син керәсең комментарийларга менә шундый постлар арасында. Һәм син аңлыйсың, минем арамда, минем янымда бөтен кеше дә шундый интеллигенция. Бөтен кеше дә, бөтен ил дә шундый дип уйлыйсың. Ә комментарийларга керәсең дә, бәтәч, монда кешеләр былай да уйлый ала икән. Әйе, менә ул, чыннан да шундый стресс булырга мөмкин. Менә ул моментларда мин уйлап куям инде. Әни миңа гел әйтә, менә бөтен татарларның да өйләрендә шымаит бар ди миңа әни. Әйтәм, юк әни. Менә бар ди. Сора бөтен кешенең дә, менә безгә комментарийлар калдырыгыз әле сезнең өегездә шымаит бармы? Бу бик кызык, э, хәзер әни әнигә әни белән спорлашкан моментта әни дә әйтәчәк, менә күрәсеңме ничә кеше яздырында шымаит бар дип, әни миңа төрттерәчәк. Ә, мин әйтәм, юк, алай булмаска мөмкин әни. Синең танышларыңның өендә барысында шымаит бар. Ә, бөтен кешене тотарларында булмаска мөмкин дип аңлатам, әни аңламый. Нәкъ шулай ук менә мин дә уйлыйм. Бөтен э, интеллигенция, бөтен халык шундый әйбәт, алар барысы да, аларның барысы да балаларын татар телендә сөйләшә дип әйтергә мөмкин мин. Чөнки мин бөтен танышлар да шулай. Әзрәк кенә чыкса, Әтем мине сәпитне урладылар да берсендә. Мгм. И мин гомеремдә беренче тапкыр нигә бардым инде. Нәсибә зал. МВД, Полиция. РОВД, Әйе, УВД. әйе, әйе. И дүрт сәгать утырдым, пока анда оформляет, эзлиләр, нитәләр. И шул дүрт сәгать эчендә мин шуның кадәр драма күрдем. Анда кемдер кемдер кыйнаган, бер үлгән кеше, бер машина бәрелгән кеше, монда урлаганнар өен, күтәреп киткәннәр өен. Монда урлаганнар зәсендер Тишек берсе, вот дүрт сәгать эшләп яңладым, что мин уйлаган идем, Казанда андый кешеләр вообще юк дип. Реально мин уйлаган криминал беткән дөньяда дип. И мин керәм, РУВда вот концентрация. И алар шул шуның эчендә кайнашалар, алар өчен Казан криминальный абсолютно. Көн сайын шулай кеше. Берсе үзгәрмәгән.
Да. 90 еллар әле. Вот мин вот да, на самом деле кайда фокус, шунда шунда как бы. Мин дә менә Бауман турында әйткән идем бит синеме? Мин дә Бауманга чыксам кич белән Бит ә бу кешеләр көндез кая йөриләр? Кая аларның озын чәчләре егетләрнең, иракезлары, алар бит көндез юк. Нигә алар кич белән монда җыелалар? Ә битем чим алар автобуста күрмим, метрода күрмим. Алар нишләрсең көне буе? Бунда шундый нидер кызыклы ни бар анда. Әйе.
Теге банкта эшләп утырам икән ул көне буе. Аннан чыга да чәчен тарата да

Ярдәм итер итә микән алар дип ничек уйлыйсың? Кемгә кирәк микән? Нурбәк итә, бик ярдәм итә ди. Нурбәк йөри.
Белмим.
Әйдә гайбәт сатабыз. Димәк, Нурбәк йөри. Моңа кирәк инде йөрергә. Нурбәккә йөрергә кирәк. Берсендә прям бик каты шулай. Бик бик бик шат шулай дип менә. Шулай беткән иеме син? Да, аңлап бетермисез, типа вот шулай дип тырышкан и вот Аның тәҗрибәсе үз тәҗрибәсе булмаса алай әйтә әйтә алмас иде. Мөгаен, мөгаен. Димәк.
Шулай бисә халалар психолог турында рекламалар. Но мин шундый скептичен караштырак дөресен әйткәндә. Ну, мин минем дә бер тапкыр гына булганым бар һәм э, беренче минутыннан ук елый башлагачтын. Әйтәм, миңа әле монда керергә иртә. Икердән, бер сәгатьтән. Юк.
Әйтәм, мин әзер түгел моны монда әйберләрне күтәрергә, кеше белән аралашырга. Үз-үзеңне жәлли башлыйсың. Менә ул сәндә сорау бирә име? Ниндидер мөлаем, шундый тыныч сорас. Менә хәтерләмим дә, нәрсә әйткәнен дә хәтерләмим. Күз яше килде дә инде, и мин елым да ел аңлата да алмыйм, сөйли дә алмыйм, менә бер сәгать буе елап утырдым. Шуннан соң менә шундый. Башыннан бирле. Башыннан бирле. Беренче соравыннан. Менә дир сорау булды. Кайчан сизә башладың син моны? дип әйткән, и, син сизеп яшисең. Сиңа көлке, сиңа рәхәт, көлмә, көлмә, минем елыйсым килә, дип әйтәсе килә минем. Татар теле укытучысы сүзләрен. Менә, ә былай, э, менә син йөрисең бит инде карап, тормышта кешеләрне син соңгы заметкаң нинди булды менә моның турында да кино эшләп була икән әле Куркытамы сине менә хәзерге вакытта бөтенләй бер турында төшерелгән кебек тоелмыймы сиңа?
Без тоела.
Давай заметка керәбез.
Синагогию тут развели.
Кем әйткән сүзе? Мин язып куйганмын төнлә торып инде, видимо. А что если мы как листики умираем, но дерево продолжает жить? Мы, а, мы живем в мире, где нужно покупать чехол для чехла. Күчле.
Күчле. Ә син, димәк, заметкаларны урыс телендә язасың? Мөгаен, шулай, шулай да була, тегеләй дә буладыр инде. Фикер йөртүең синең.
Ә син ни сорау бирдең әле?
Ә, кинога нидер идеяларың бармы язылган кайдыр? Алар күпдер соң әйткәндә. Менә соңгысы, мәсәлән, көчле булып тоелган. Слушай, ну, син кимман дидең. Э, юк, ну, бар бит инде теге проблемалар, теге мәсәлән, дөньяга кагылышлы, бөтен кешегә билгеле. Э, мәсәлән, общество потребления. Вот минем хәзер фокусны чиктер.

теге кирәкмәгән әйбергә табынып менә шундый күренә теге безнең шәһәргә килеп җитте э, казанга килеп җитте теге мин прям күрәм казанга ничек килеп җитә этләр килеп җитте казанга эт балалар дип әйтәм инде мин аны вот э, өчәү элек алай түгел и мин күрәм прям теге ничек э, инстинктлар бозылды, инстинктлар күчелде. И мин хәзер аны өйрәнә башладым. Миңа бер дустым әйтте, что ул инде 5000 ел элек язылган китапларда, ведларда язылган, что бер заман, чтобы Аллаһ Тәгалә кешеләрне өйрәтер өчен, теге начарлык, теге начар эшләгән кешеләрне өйрәтер өчен аларга балалар урынына эт җибәрәчәк.

Не то чтобы җиңелрәк. Эцне барыбер ярата.
Аңа ну, әшәк да. кеше булсаң да. Йо, йо, я, я понятно дело, и ответственности меньше, yeah. да, а как бы эмоции вроде те же. И синең инстинктың басыла, mm -hmm. нормально, и бала да кирәкми. Мин икенче яктан, конечно, карыйм фәлсәфи теге. Дөнья арыды кешедән, аңа әзрәк. Кыскартырга кирәк кеше санын, да, ну бу факт инде как бы. И табигать шундый ниләр җибәрә флюидлар чтобы кеше этләрне ярата башлады бала урынына и инстинктлар беркая да китә алмый потому что инстинктны бетерсә совсем кеше бетергә может инстинктны бетергә ярамый но алмаштырырга ярый объектны да вакытлыча и вот вакытлыча чтобы кешеләр әзәйде әзрәк как бы шулай итеп тә карап була менә шундый сораулар а моны нинди формага нинди хикәя итеп сөйләргә чтобы кешегә кызыклы булды һәм бу кинога әйләнде или нигә анысы уже икенче сорау андый сораулар борчый торган булар күп әлбәттә Без теге гомумән грехопадение чорында мин яшибез дип уйлыйм мин. Кали-юга диләр. Бөтен юк.
Кали-юга кешеләр тик үзләре дә аңламыйча сәерлекләр белән шөгыльләнәләр. Күз ачып карасаң, менә теге табигать кешесе, тенизә авылда яши торган кешене менә Балтачта яши торган без, мин һәр вакыт әйтәм, ә безне әби бабалар күрсәнәсә дип әйтерләр икән менә моңа диде. То есть менә шундый теге э, җир кешесе караса. Әби бабалар бит инде алар юк. Аларның әйтүне Алар юк, әмма мин ник э, тоям шикелле тоям кебек аларның менә ничек корырлар ие менә бу әйбергә не то чтобы теге яңа технологияләр турында да сүз түгел комфорт кына да турында сүз түгел дә когда кешеләр Аларны вакыты ипи идәре дә булмаган, бәрәңге чүбен ашаган кешеләр име. Ә хәзер без телсенсен ашап барабыз. Мин беләсезме, шундый берем бар, теория носков дип атала. Носки теориясе. А, мин думал җеше.
Мәсәлән, син 15 мең сум акча эшлисең аена, Һәм синең носкиең, ә, носкисыз урам, урамга чыгып китеп булмый. Ага. 50 сум тора носкиең. Аннан соң син э, 30 мең эшли башлыйсың акча. Һәм нишләптер синең носкиеңнең бәясе 150 сумга күтәрелә. Ә син игегә генә арттырдың б- бәян. Аннан соң син 100 мең эшли башлагачтын, синең носкиның бәясе 1 меңгә кадәр күтәрелергә мөмкин. Кеше нишләптер аңлап бетерми, менә теге акча эшләүнең э, м, геометрический прогрессиягә син әйберләргә сатып ала башлыйсың. Мәсәлән, синең акчаң юк э, яңа айфонга. Юк синең акчаң. Ләкин кеше барып ала. Ә нәрсә син аны аласың дип әйтәм мин, әйме? Ярар, мин ул СММ белгәч, минем ул эшләү коралы. Мин аны алырга тиешмен. Һәм мин белән акча эшләп, тагын да теге яхшырак сыйфатында ала алам. Ә кеше айфон ала да, шуның 10 процентында куллана алмый булган әйберне. Әйтәм, син моны эш белмисеңме? Ә син менә ничек беләсең соң? Юк, мин дә менә монча була бит әле айфон белән. Мин моны белмәгәнем, ә нәрсәгә син аны аласың дип сүзгә мин. Алар телефоннан төшерәләр дә, камерага төшерәләр, бетте. Аның бит функцияләре күбрәк. Һәм кеше нишләптер кеше алды дип, миңа саттылар дип. Кешенең баш мие эшләве, баш, баш мие э, урнашуы һәм аның Ничек эшләү турында кечкенә генә кыйсса инде шундый. Әйе, менә бу мине аптырата. Объясняет, вот менә кеше үзе аңлама. Ничек дип әйтте әле Назим? Без бары тик ит. Ансы понятно.
Ну, типа без үзе хая татарчалап атканда аның җөмләнең ахырыннан барырга кирәк бит инде. Әйе. Спойлер була. Үзебез белмәгән кешеләрне үзебез белмәгән кешеләрне аптыратыр өчен

Маркетинг, реклама бөтен яктан постоянный теге чагыштыру вот эта темасы, да, бу булай эши, булай эши, там рекламада шулай, ә синдә алай түгел, и син постоянный стресста, бош миң син тиз тиз генә лучше ул стрессны кичергәнче ул лучше айфон алып куя и а, миндә айфон, неважно нәрсәгә нәрсәгә нәрсә эшлим мен белән зато мин теге стрессны кичермим мин дә айфон мин бөтен кеше шикелле мин үлмим грубо говоря бош өчен вот ул нәтиҗәдә мин

Телле нәрсәсе эшләде була. Менә борылып карасак, әз генә бер 50-60 елга. Шуңа күрә бит ничектер инде телисеңме, мин чын күңелдән телим, э, кеше уйлана башласын ие. Бу минем уймы? Бу мин, мин үзем уйлап тапкан уймы? Кайчан миңа бу уйны салдылар башыма дип. Бер тапкыр шул сорау бирсәң көнләйме? Шуга тек моментларны күз ачыла. Мин бит уйлам, бу миңа кирәк түгел, дигән. Вот менә ул бик яхшы сорау. Минем өчен бу менә иң төп шундый авыр авырлыкларның берсе менә хәзер тормышта. Кешене уйландырырга кирәкме? Уйландырырга кирәкмиме? Бу надменность түгелме, что син үзеңне өстен куеп, мин дә беләм ничек яшәргә сезгә. Хәзер мин сиңа барысын да аңлатам. А вдруг процесслар менә теге Аллаһ Тәгалә кулында, кулында да ул тәм әйтмичә там тузан да там селкенми дә. Все идет как надо. Һәр кеше предупрежден давно. Бөтен китаплар язылган, телевизордан бөтен әйбер әйтелгән. Табигатьтә бөтен знаклар тырпаеп тора, нәрсә ничек урнашканы турында. Әгәр кем аны күрми икән, ул аның сукырлыгы арасында булган аның башына төшәчәк кирпеч. Һәм бу очракта син аны үзгәртеп, син табигатькә каршы уйнамыйсыңмы? Менә шул сорау миңа бик авыр бирелә хәзер, чөнки без режиссерлар буларак Бер яктан караганда без шундый санитарлар, хәзер дөньяны үзгәртәбез, яктылыкка, нурга илтәбез, вот это вот все вот кушыла, и син шулай итеп телисең, и икенче яктан син аңлыйсың, что син как будто бы доминацияны просто күтәрәсең дә, теге через надменность, что мин шундый акыллырак бөтен кешедән. Икенче яктан караганда син беләсең, менә Горько фильмына менә монда мондый кешеләр бара, Гөркем фильмына барган кешеләр, или тагын да там сәйрәк фильмга барган кешеләр, Гөрки өчен ярар яхшы да. Алар Микулайга бер кашында килмәячәкләр. Аның бар икәнен дә белмәячәкләр. Ул параллель дөньяда яшәячәк бу продуктлар. И бу кешеләргә Микулайны күрсәтсәң, алар аны аңламаячаклар. Һәм аннан бу параллель э, чынбарлыкта алган белемнәрен алган кеше кешеләр шикелле, аннан ләззәт алмаячаклар. И бу теге параллель агымнар кебек там диңгездә алар кушылмый просто кушылмый бәлки менә монда чиктә менә шул шаукымнар кушылган җирдә минем шикелле бәргәләнүчеләр бардыр да мондарак күчергән микән мондарак күчергән микән бәлки шуларны теге кара монда нәрсә бар дип күрсәтергә э, теге җиңелрәк формада бу дөньяда менә мондый мондый кагыйдәләр бар мондый мондый белемнәр бар монда вот аристотель болай язган монда шимөхәммәд яшәгән вот ведалар бар анда знанияләрен туплап күрсәттең как бы да Ә, фракталлар бар анда тегесен и кем кем кем тели ул мондарак күчә бер ике адым я кемләп теге баскыч буенча монда бара төшәме менәме уже икенче сорау но теге кешеләрне әйтергә бу начар бу яхшы дип әйтү менә бу парадигма теге кара аклы дөнья бу начар бу яхшы дигән мин аннан китергә тырышам бу дөнья күпкә күпкә катлаулырак по моему все таки монда теге болай гади генә Бу дураклар, бу әйбәтләр дип әйтү.
Ну, менә мин хәтерлим, искә төште сидә баш ачтым. Собчак әйткән иде теге. Э, обычные люди. Әтисеме? Юк, э, кызы. Э, обычные люди ничек сөйгән ул. Теге имештер ки, ул аларга аңлатып тотарасы килми инде. Чөнки ул алар не менә алар аңламаячак бер кашанда. Без инде менә аңлыйбыз. Нәрсә һәм шуңа күрә ул обычный кешеләр белән рәхәтләнеп жонглировать итеп утыра. булып чыга инде. Ну, вообще, бүтін дүния шулай, блин.
Собчак уж инде, ну, особенно, аңлашыла, что аның теге манипуляция методлары һәм ул теге җыйган психологлар командасында да, то есть маркетологлар, олар ну, реально акыллы кешеләр, олар реально знают, ничек масса белән управлять. Mm -hmm. А масса управляема. Это уж анда аны исбат итәргә кирәкми, ансы бөтен бөтен кеше аңлый теге Әгәр кеше әз генә аңы астарак икән, укылмаган, нитмәгән, необразованный, то все, аның белән манипулирую не хочу. Это все понятно, но менә монда морально-этический сорау, алар белән шулай уйнарга ярыймы? Ярамыймы? Аларны кулланырга ярыймы акча эшләргә или ярамыймы? Бик авыр сорау, потому что бик күп бөтен акча эшләү шуңа бөтен дөньяда э, безнең дәүләтне тоту э, анда э, сайлаулар ниләр әйбер сату бөтен әйбер шуңа юнәлтелгән әйме шулай эшли дөнья бу бу чын барлык бу реальность моны үзгәртеп буламы үзгәртергә кирәкме кирәкмиме чөнки уйлый торган кешеләр собчак әйтмешли дә нидер теге

Аңлыйсыңмы? Алар бит изеп ташлаячак. Изеп, конечно.
Шуның өчен аларны тутырга кирәк, дип әйтәләр.
Кайнатма. Юрауларны яратасыңмы син? Юрау?
Әйе. Юра Данилов белән бәйлеме? Юрау.
Гадание. Яратасың? Яратаммы? Әйе.
Ярата идем кайчандыр.
Менә мин сиңа алып килдем дүрт китап. Хой Такташ, Батулла, Габриэль Гарсия Маркес Ялгызлык һәм Сибгат Хакимның шигырьдә китабы. Кайсы китапны сайлыйсың беренчедән, име? Һәм икенчедән, нинди сорау бирәбез без китапка?
Соңгысы кемнеке? Сибгат Хәким.
А, маркасына зинхар. Сто лет одиночества. Әйе. Кайсын сөйләсәң?
Э, менә шуны. Маркис, әлбәттә.
Әлбәттә. Э, нинди сорау борчый сине? Әйдә, шул сорауга җавап табыйк әле. Аны бит эштән әйтәләр.
Юк, тыштан әйтмә. Гайбәт китәчәк аннан соң. Гайбәт китәчәк. Юана анда комментариядә кешеләр юрауны аңлатып китәләр сиңа. Сорауны белмичә аңлатып булмый. Все аңлатым.
Ну, әйдә, э, Кайчан дөнья тынычлана?
Яхшы сорау. Ничәнче бит һәм ничәнче юл? Бу инде
җиденче бит. Син үзеңне уникаль кеше дип сайласаң, уйласаң, син уникаль кеше түгел. Уйласаң да.
Юй, хәзер сөйлим. Әйдә, 77. 13-нче. 13-нче? 13-нче өстен. Ә бер шимбәдә җыелган акчаның чиркәүгә ишек куярга да җитмәячәгеңне абайлап, Яңа бер эшкә тәвәккәлләде. Яңадан.
Ә бер шимбәдә җыелган акчаның чиркәүгә ишек куерга да җитмәгәнен абайлап, яңа бер эшкә тәвәккәлләде. О, мощно.
Әйтәм, туры килә, гел туры килә. Бу коточкыч, миңа шундый ошый бу юрау. Шимбә сүзен нәрсә аңлаткан кешеләргә Калай инде ул. Беләсеңме, мин бит менә бу юрауларны еш эшлим име, дусларыма, кызларга, и бөтен кеше үзенең шуны гениаль дип саный инде име. 77-нче бит диләр. Нишләп кеше 77-ны сайлый? Чөнки 7 санын бик көчле ярата икәнсең. Вау, ну, ну да. Ничек аңлыйсың?
Әйдә син үзең юрап кайтасыңмы? Ничек, а? Ничек син аңлыйсың?
Ничек бу эшлиме?
Юк, юк, юк, менә бу юлларны ничек юрыйсың үзең? Моны әйтергә ярыймы? Ну, бу бит теория заговора турында. Әйе. Бу тыңшы аңлады бит инде. Ну, аңлады бит инде.
Аңламаган. Теге, теге, э, менә 15% аңлады. 85. Шунда бу
Монда хәзерге дөньяда бара торган низаклар турында, акча бүлешү турында һәм э, цивилизацияләрнең төрле мәдәниятләрен бер-берсенә каршы торып уен уйнатырга тырышулары турында бара. Һәм монда әйткән чиркәүгә Ишек куярга да җитмәячәген абайлап, яңа бер эшкә тәвәккәлләде. Димәк, бу уеннарга юнәлтелгән акчалар тиз арада бетеп, алар бик зур уеннар уйнатырга теләгәннәрдер инде, мөгаен. Әмма ишек куярга да җитмәячәк. Һәм бу безнең низаклар тиздән тәвәккәлләнеп, бетеп, Икенче яңа бер уен башланачак. Әйе. Бугай. Мөгаен. Мөгаен, Алла бирсә. Кайнатма.